Croeso i Cegin Bryn gyda fi, Bryn Williams. Cogydd ydw i yn Llundain. Ar ôl blynyddoedd yn gweithio gyda chefs gorau y byd fel Marco Pierre White a Michel Roux Jr, nath y cyfle fi ddechrau tŷ bwyta fi fy nhyn. Coginio yw fy mywyd. Y rheswm cyntaf nes i sgwennu uh, llyfr coginio oedd pawb yn dod i'r det yn gofyn o'n nhw eisiau receipts, o'n nhw'n gofyn llyfr, llyfr cyntaf, a bach o supply and demand oedd o. Cymru Cymraeg oedd yn gofyn, eisiau llyfr, Ac i'r gardd nhw, gegin Bryn. Sis! Be sy'n hoffi yn, yn y gyfres yma ydy danos y llef ar gamra. Uh, popeth dwi'n gredu yn, popeth sy'n yn y llef sy'n dod o ddyffryn clywyd ac o Gymru i gyd, cos iddo fi, y cynhwysion ydy beth ydy seren unrhyw tu bwyta. Heb bobl sy'n ffermio, heb bobl sy'n pysgota, heb nhw, heb Cnwysion da, allai ddim cael plât da fwy. Am pwy sy'n mynd i yn bita y bwyd yn ei dymor. Dim fi sy'n deud bod yna, ond y tir sy'n deud bod y bwyd yna. Os yw'n tyfu, mae yn ei dymor. Chwech rhaglen, chwech cnwysyn. Dyma beth sy'n bwysig iddo fi, cynnyrch ffresh, lleol, a beth mwyaf pwysig, Cynnyrch yn ei dymor. Cael olwg ar amrywiaeth o gynnyrch a dulliau coginio, o gig hela i bobi cacenne, o siocled i gig oen Cymraeg. Dwi dal yn meddwl na Dyffryn Clwyd ydi adre, hyd yn oed ond yn byw yn Llundain. Um, iddo fi, y teulu ydi peth mwyaf pwysig. Pizza bwyd o amgylch y bwr. Felly'r bwyd, felly'r bwyd oedd yn ffantastig, ond y cwmni ydi peth mwyaf pwysig. So iddo fi, tyfu fyny mewn, mewn tylu mowr, do, byw ar ffarm, plannu tatws, pigo tatws, ti'n gweld lle mae'r cynnyrch a'r bwyd yn dod o. Pan o'n i'n hogyn, dwi'n cofio coginio gyda nain a mam, a hyd yn oed heddiw, mae Yncl Arwyn a Dad yn helpu gyda'r cig hela a'i ddanfod o lawr i tŷ bwyta. Wel, dyma lle mae gig goch wedi iddo fi bara. Trip Siop o ysgol i Becws Alun Tomos. Hwn di'r pryd o'r fwyd. A ni'n baratoi i frenhines a'i phen-blwydd yn dathlu 80. A dyma lle mae dychymyg iddo fi i gyd gychwyn, yn neud bara, defnyddio dwylo, ac iddo fi dyma'r y cam cynta o fod yn gogydd proffesiynol. Bara. One turbot, normal one turbot with veg, yeah? Yes, sir! Croeso i Cegin Bryn. Yn y rhaglen yma, rydyn ni'n canolbwyntio ar cig hela. Iddo fi, mae'n bwysig bod ni'n defnyddio cig hela yn ei dymor, mae'n cychwyn mis Hydref tan diwedd mis Ionawr. Does ddim lot o fraster mewn cig hela, mae o'n iachus, mae o'n organic, a os 'dyn ni ddim yn bwyta fo, 'dyn ni'n golli o. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n dal yn hela am y cig, ond hela fel bach O, o Garia, dim joc, lladd bob peth sydd yn y cae, ond jyst hela be' 'dan ni angen i fita o ddydd i ddydd. Mae 'na lot o wahanol fathau o gig hela i'w gael, fel ffesant, sguthen, clomen neu chwingen. Mi fydda i'n hoffi hela'n gig fi fy nhun, fel gewch chi weld nes ymlaen. Ond mae'n bosib prynu cig hela mewn siop fwtsiar lleol. Rydw i dal yn prynu gan fy mwtsiar yn Nyffryn Clwyd, A lle gwell i ddangos i chi sut mae'r cig yn cael ei baratoi. Yn y rhaglen yma, fy ni coginio cig carw. Dwi dod â chi i Ddimbych i bwtsiar John Williams. Mae cig carw yn dod fel hyn, yn gyfa. Fel, fel bob un yn ni fel. Di cig ddim yn dod mewn un bocs bach na'r arch fach, rad. Mae'n bwtsiar, mae'n dod yn gyfa. Unwaith mae Glyn di blingo fo, fe'n dangos chi sut fy ni'n dorri o gyd i fyny, a mae'n cael ei gyrru lawr i Odets. Glenn, lle glir o beth ti'n neud? Tynnu'r croen i gyd i ffwrdd ti'n neud, ti'n trio neud, ia? Ie. A mae dod, dod, I ffwrdd yn un dar, yndi? Mae dod i ffwrdd yn un dar. Be ti'n siarad roed y fus y dawn fo, ia? Ti'n cael rhwng y croen a'r cig, ti o? Ti ond yn gwerthu cig caro mis hydref tan mis Ionawr? Ia, dyna pryd mae o'n tymor, ynddo? Ia, tymor, yn wych, ia. A dim ond... Diwedd Ionawr. A dim ond canu gwych ti'n ddefnyddio? Ie, dyna yeah. dyn ni eisiau. Dyma'r ci carw'n gyfal ar ôl i Glyn blingo fo gyd. Dyma'r darn dwi angen i'r ryseit. So y cam cynta ydy torri y coesau i ffwr. Dyn, ddau goes i ffwr. Wan am yr ysgwydd. Y cam nesaf ond i dorri y sadlau, ond ni'n cyrru saith asgwn i fyny'r anifail O wedyn ni dorri o fyny. Y cig 'da ni angen yn y cig lawr i ganol o. Na ddwy ochr. Na gyd. Y loen. Un bo bach o'r asgwn. A wedyn jyst i glanhau o gyd i fyny. I tynnu'r cig oddi ar y croen. Dyna fo. Dyma'r cig rydyn ni angen i'r recipe nesaf, y cig carw. Y resit yma ydy cig carw, pupur du, bresych Savoy, moron a celeriac. Rydyn ni angen y cig. Cig carw. Pupur du. Tym bach o halen. Ond mae'n rhaid malu y pupur du i gael o amgylch y cig carw. Adio halen i'r pupur. Cam nesaf i dolltio ar ben y cig carw. A wan, gwneud siw bod y pupur du ag y halen Yn sticio i'r cig carw. Pidwch â ysgwyd y badell, da ni angen y pupur du i aros ar y cig carw. Os fydden ni'n ysgwyd y badell, bydd y pupur du'n disgyn i ffwr. So gadel y cig carw yn y badell am ryw dri am be- dri bedwar munud. A mae'n bwysig pryd ni'n neud recycling, chi'n gallu rhoi y badell o'r o'r gwres i'r popty. I gadw yn coginio digon cyflym, mae dod o wanwyn y popty, 180 yn mwy dry, bedwar munud, gyd yn dibynnu sut ych chi'n hoffi y cig carw, dwi'n hoffi yng nghig carw i yn weddol amrwd, so dry, bedwar munud, ond wedyn rwy'n ei gael gweld os jo'n barod. Dyn ni eisiau pilio'r moron, dyn ni angen chwarter y selerec ar y mwya, ond rwy'n i ddangos chi sut i bilio y selerec. Chi'n pilio fel chi'n pilio oren, Neu lemon, mynd lawr, croen, cadw siap y celeriac yn bwysig. Dyn ni angen torri y celeriac ag y moron yr un un maint. Y rheswm ydy, os chi'n torri'r llysiau yr un un maint, nhw'n cocinio ar yr un un adeg. Ar y gwres, Angen tipyn bach o raster chwaden. Jyst llwy bach adlo fy ddalu. Fel mae braster yma ddalu, fi angen tynnu'r cig carw allan o popdy. Mae'n bwysig bod y cig yn cael amser i ymlacio. Adio'r moron. I'r sain. Mae hi gochwyn gogini fo. Adio taflen bach o halen, ond ddim pupur. Mae ddigon o bupur ar y cig carw. Taflen bach o halen. Seleri ac... Dwi angen dim lliw ar y crusher, so be' ni 'di neud, rhoi Chi adael i ben, i wneud siŵr bod y y llysiau yn coginio ond ddim yn cadw lliw. Tynnu'r canol y bresych allan. Mae hwn rhy galed i fita. Chi'n methu ei bita o dan, dan caled. A fel ni'n baratoi y morwrag ac y seleriac, mae'n bwysig bod ni'n torri'r bresych yr un un maint eto. Y ffordd hawsa i dorri y bresych ydy rhoi dau neu dri neu bedwar ar ei ben, i rolio fo fyny, A wan i dorri o. Mae'r llysiau bron yn barod. Ewch chi weld mae'r moron jyst yn dechrau plygu, ond ddim yn torri. Yn gymysgu o yn dda. Cead yn dod ar ei ben i gygyni'r bresych. Cam nesaf, ddaddio tipyn bach o hufen dwbl i'r bresych. I'r hufen fydd yn creu y saws i fynd hefo'r cig carw. Mae'n bwysig wan bod ni'n berwi y hufen. Fel mae'r hufen yn berwi, da ni angen torri y cig. I orffen y plat, tipyn bach o olew. Tipyn bach O halen. Chi gweld y ci carw yn gyfa yn y bwtchar, chi gweld fi'n ei baletoio ac yn ei goginio fo, beth sy'n well, ci carw o ddyffryn clwyd, llysiau tymorol, triwch y seit yma adre. Mae ryseitiau a'r mesuriadau i gyd ar y wefan, espadwrec.co.uk, blaenslaes, cegin brin. Yr estate nesa sydd gen i ar eich cyfer yw Trin Cig Hela. Ond cyn coginio mae angen hela, a lle gwell i wneud hyn nag adre, gyda'r teulu. Wel nawr fam, dyn ni'n sefyll o wan, di llwy mawr, sydd tu allan i pentre Llanrhiad yn Nyffryn Clwyd. Yym, cysylltiad efo fi, y ffarm personol, di Hen ffarm y teulu oedd o. Oedd o'n gladwyn, yym, oedd o olau i ffarmio yma. Ac o'n i wastad yn dod lawr fel plentyn bach, yym, pigo tatws, plannu tatws. O'n i lawr yma bob penwythnos, a wedyn, fel o'n i'n dod yn hŷn, o'n i'n mynd saethu efo dad a'n gladwyn, hyd yn oed o'n i ddim yn byw ar y ffarm, dod lawr o Ddinbych, t'mod, bob diwrnod, neu bob penwythnos efo dad. Dad, lle dyn ni'n mynd heddiw? Wel, dyn ni'n mynd lawr ar hyd yr, hyd yr elwe. Oce. Okay. Lle dyn ni arfer am mynd, a wrach lawr i'r llyn. A pwy fydd methu mwy? Chi arwyneb fi. Fi fel arfer sy'n methu. Wel, ia, ia. Dwi'n mwynhau dod adre, dou dyffryn cwyd, y ffôn symudol i ffwr, yn ym mhoced, a then cerdded am 3, 4, 5 awr efo dad yn Clarwyn, a just, just, just gweithio'r tir, just edrych ar y tir, a ti wastad yn anghofio pa mor brydferth ydy, ydy Gymru. Ac iddo fi, byw yn Llundain dros, dros deg mlynedd o wan, dwi'n mwynhau dod adre bob tro. Iddo fi, mae ma cig hela, mae'n iachus, sy'n lot o fras yn efo, mae'n ma organic, mae'n byw yn wyllt, a fel chi'n gweld heddiw, dyn ni rough shoot, dyn ni'n galw fo, so weithiau ti'n cael llon, llon llaw, weithiau ti'n cael ddim byd. Ond efo dad o'n glanwyn, fi'n cofio un blwyddyn, Gen i'n cefn dôl i'r ffarm, 'di cael, t'o', dwsin a, a, a mwy. A 'dyn ffesant yn dod dros y cae, a ni'n codi ngwn, ac Dad yn dweud, 'na, dwi 'di cael digon, sim, sim, pwy- sim pwr- pwrpas gwastraffu o. So mae'n bwysig bod ni'n defnyddio y tir fel ffrind. Methu un arall. Pa daith o Glarwyn o Dad? Be' sy'n mynd i ddigwydd ŵan, ma' ma' Dad o Glarwyn yn mynd â cŵn lawr i- i'r gwilod y ffos. A benderfynodd y cŵn i mewn dros y ffens ac i mewn i'r coed. A dyna be, be dwi'n di wneud, dwi'n sefyll ochr arall i'r coed, so os dwi'n dod allan i'r chwith, bydd dad a'r glawr yn gano, os allan ni allan i'r dde, gobeithio, na i gano. Fel yma'n gweithio weithiau. Ed. Gan fod o tir bach yn lyb, os ydym adael o gwmpas, so beth ni'n gwneud rwan, mynd i'r cae uwch ben y ffarm, so gobeithio fydd yna lai o ddŵr a fwy o adar. Ted, eisiau dod. Wel, na Ted. Ffit yn ie. Good boy, good boy. Mae'r cloc yn tician. Yn glarwyn i'r cyntaf i gael ffesant ac yn fuan ar ôl hynny, Mae Dad yn llwyddo hefyd. Mae o'n claddu dy seic, dy saethu sgithen. Mae 'di disgyn, ond 'di Leo methu ffindio fo, so mae'n bwysig 'wan bod, gan bod y glaw wedi saethu, neith o aros yma i neud siŵr bod o'n ffindio fo, so neith o gyrru'r ci yn dôl ac yn dôl ac yn dôl i neud siŵr bod o'n ffindio fo. So yn pob pas saethu rwbeth,

Yr un lliwgar i gyd. Yn yr iâr sydd ddim mor lliwgar, fwy o frown ynddo fo. Cynnyrch ydy ydy seren unrhyw tŷ bwyta ac iddo fi, dwi ddim yn cael gwell na cynnyrch ffresh fel hyn. Ar ddiwedd diwrnod da mae'n hen arferiad erbyn hyn, chlwnc go dda o fodca'r mwyaf duon yn Glarwyn. Y'ch chi da? Y'ch chi da?

Mae gen i mins cig hela. Ac ar wahân, mae gen i mins cig porc. Ac y rheswm ydy, mae'n bwysig bod ni'n cymysgu y, y porc hefo cig hela. Os ddim lot o fraster mewn cig hela, so mae'n bwysig bod e, bod e ddigon o, o fraster yn y cig, so ddim sychu fyny fel ni'n coginio fo. Wel, y cam cyntaf ydy rhoi lliw ar y cig ond ddim i goginio fo, mae'n bwysig i ni jyst cael lliw ar ddau ochr. Halen o pupur. Tip bach chwan, peidiwch â ysgwyd y badell. Fel ydych chi'n ysgwyd y badell, chi'n colli gres yn y badell, so mae'n bwysig bod ni'n cael cadw gres yn y badell i gael y lliw ar y cig. Cam nesaf, jyst i adlo un ochr i oeri. Ond ddim yn yr oergell, mae'n bwysig bod bod tymeredd y cig yn yn dymeredd ystafell a ddim rhy oer. Un desgyl mawr, cig hela. Mae yna gymysgedd o cig carw, ffesant a sguthen yn fama, so cymysgedd o'r tri ydi o. Dyn ni angen dipyn bach o gig porc, a mae'n bwysig bod y porc efo digon o fraster yno hefyd. Angen perlysiau, tŷ bach o taim a dau wy. Adio'r dau wy. Syth i mewn. Un. Dau. Angen cnau pistash, neis am bach o liw. Halen coch. I gadw'r lliw. Pigo y tai mi mewn. Fforhawsa i neud o fel trick. Os yw'n sych, dal yr un ochr. Ag i lawr. Ti'n angen briclill sych, pupur. Luniwch y ddesgyl hefo cling ffilm, cyn ychwanegu y gymysgedd. Yn gyntaf, ham beion neu garfyrddin, sleisis tene ar hyd y ddesgyl. Pob sleis yn cyffwrdd â'i gilydd, yna llenwi. Traean o'r cig hela dros y ham, bres ffesant, adeiladu haenau Un ar y tro, sgithen. Gweddill y cig hela i orffen. Plygu'r ham ar ei ben. Gosod mewn bath o ddŵr cynnes, 100 ag ugen am ddwy awr. Mae train wedi bod yn yr oergell dros nos rwan, a mae'n digon oer i dorri. Wel, chi gweld bob cam o'r daith, dwi'n gogydd lwcus iawn, dwi'n mwynhau mynd adre i hel am y cig, dwi'n hau coginio'r ryseit, ac y peth mwyaf pwysig, dwi'n mwynhau bita'r ryseit. Ond anffodus, di dad na'n glarwyn yma i flasu'r bwyd, ond na i ffonio adre Nid o gwbl. Bydd o'n werth yr amser. Bendigedig. Wel y recite nesa, mae o reit bach yn wahanol. Yym, esgithen, siocled du, mamleid ffug, a halen fanila. Hwn yw'r receipts dylech chi drio os chi'n mwynhau coginio ac yn fwynhau cyfuniad gwahanol. A ni eisiau sioed, fel arfer, halen a phupur i gychwyn a wedyn olew yn y badell. Fel mae'r bisgedi yn y coginio, ni eisiau meddalu bach o siocled a bach o fenyn. Bach o siocled cru, 70 y cant. Mae'r siocled yn meddalu. A mae sgythen yn barod y datgan o'r badell. Lliw neis. A mae'n bwysig eto bod ni'n cadw'r cig i ymlacio. Mae'r siocled ag y menyn mewn un desgyl uwch ben dŵr cynnes, a dyn wan jyst adle feddalu yn slow bach. Cam nesa ydy wneud Y marwnad ffug. I gychwyn, da ni angen cadw dau ddarn o'r croen, un oren ac un lemon. Jyst i gadw bach o flas. Wan da ni angen gwneud sydd oren a sydd lemon. Rhaid y badell ar y gres. Adio sydd oren. Adio sydd lemon. Tipyn bach o siwgr, tipyn bach o fêl a tipyn bach o win gwyn. Mae'n bwysig wan, mae'n dod ar popeth i'r berwi cyn adio y ffigs. Tra mae'r sudd yn berwi, ychwanegir ffigys, y croen oren a lemon. Bag space nesa, pupur du wedi falu, eithin per a cardamon. Mewn i'r sosban, gres cymhedrol. Yn bach O Halen, vanilla. Rwan, mae dan dwi'n mwynhau rhoi popeth ar blat. Cofiwch i gael ryseitiau, ewch i'r wefan, neu dyma'r cyfeiriad. Cyfeiriad gwahanol o gynhwysion ar blat. Ond cyfuniad da i achlysur arbennig. Chi wedi gweld tri receipts cig hela? Ymunwch â fi tro nesa, byddai'n canolbwyntio ar rhywbeth cwbl wahanol, receipts pobi.